Садакаллаху лазим әммә бәд. Җирләрне, күкләрне юктан бар кылган, барча галәмнәрнең Раббысы булган, безнең Раббыбыз булган, безләрне шушы дөньяга яратып, һәр нәрсәне дә безнең кулларыбызга тапшырган Аллаһы субханәһу ва тәгаләгә, бөек кодрәт иясе булган Раббыбызга хәмд сәнәләребез, мактауларыбыз, шөкерләребез булсын.

Аллаһ субханаху ва тәгалә кабуллардан кылсын. Чөнки иң әүвәл безгә Адәм баласы өчен шулай бит. Аллаһы тәгаләнең ризалыгы, аның безләрдән разый булуы, гамәлләребезне кабул итүе иң мөһим, иң беренче урында торадыр. Чөнки кешеләргә ярап бетеп булмас. Һәр вакыт нинди дә булса кимчелегеңне табырлар. Һәр вакыт нәрсәдән дә булса канәгать булмаслар, әмма дә ләкин ди, Аллаһы Тәгалә белән элемтәбез яхшы булсын, нык булсын. Чөнки Раббыбызның дагын шулай бит, безләрне бу дөньяга җибәргән сәбәпләренең берсе Коръәндә нәрсә ди? Бисмиллаһир рахманир рахим. Ләкад халактал инса вал джинна илля лиябудун ди Аллаһ Тәгалә әйтә, онытмаска. Шулай бит. Бер насихат булсын, әддин ва насиха. Иң әүвәл адәм баласының яратылышы, җеннәрнең яратылышы ди гыйбадәт булгандыр. Чөнки гыйбадәтне адәм баласының өстендә булган бу бурычны аның өстендә бер нәрсә дә ала алмас, төшерә алмас. Һәм менә газиз дин кардәшләре, Бу дөньяда әлбәттә чакырсалар берәр бәйрәмгә, берәр мәҗлескә, шулай бит матур итеп киенәбез, пакланабыз, чистарынабыз, хушбуйларыбызны сибәбез һәм инде кешеләр янында шундый менә затлы булыйм дип, яхшы булып күренер өчен шулай бит шушы бәйрәмгә барабыз.

Сез анда мәңгегә калырсыз. Менә шушы мәңгелеккә, җәннәткә без сез әзерләнәсезме? Ягъни әзерләнәбезме без җәннәткә дип Аллаһ субханаһу ва тааля сорый. Бер караганда гыйбадәт дибез. Аллаһы Тәгалә хозурына басасың бит, шулай бит. Намаз укыганда син Аллаһы Тәгаләнең хозурына басасың. Яни соңгы намазың кебек дип тә укырга бит инде бик хәерле, бик яхшы. Ә җәннәткә бит бизәнмибез. Җәннәткә атлыгырга тырышмыйбыз. Юк, тырышабыздыр да инде бәлки. Әмма ничек тырышабыз? Шушы дөнья белән тырышабыз.

Раббыгызның күк белән җир арасында хәтле булган җәннәтенә ашыгыгыз ди Аллаһы субханаһу ва тәгаләгә омтылыгыз ди. Ул нәрсә ди? Иманлы булганнар өчен, тәкъвалы булганнар өчен әзерләнгән ул сезне көтә. Вәсәригу. Аллаһы Тәгалә әйтә, омтылыгыз ди, шулай бит, теге ятып кына Аллаһы Тәгалә мине кичерер, ярар инде, тегеләй инде, мин бит Аллаһы Тәгаләгә ышанам. Шуның белән вәссәлам инде Аллаһы Тәгалә рәхмәте киң, шулай бит кодрәте зур, мине җәннәткә кертер дип кенә димәгән Аллаһ Тәгалә әйтә, ашыгыз дигән. яғни сәбәбен кылырга шулай бит һәр нәрсәнең бу дөньяда сәбәбе бар адәм баласының да бу дөньяга яратылганының сәбәбе икән ул гыйбадәт шулай ук пайғамбарыбыз алейхисалату вассалам шулай бит үзенең хәдисләрендә безләргә искәртә жәннәт турында жәһәннәм турында шулай бит ахыр юл ахыр юл мәңгелек юл

Шулай бит. Аларга язылган. Сезгә җәннәт диде Аллаһ субханаһу ва тааля әйтә. Чөнки алар үзләренең гамәлләре белән, үзләренең гыйбадәтләре белән, изге эшләре белән шулай бит Аллаһ Тәгалә каршында зур дәрәҗәгә ирештеләр җәмәгать. Бу дөньяда син нәрсә белән генә ярышсаң дагы, Малың белән ярышасыңмы? Акчаң белән ярышасыңмы? Даның шөхрәтең белән ярышасыңмы ди? Бу юл сине җәннәткә илтми. Аллаһы Тәгалә каршында моның бер мәгънәсе дә юк, бер файдасы да юк синең өчен, шулай бит? Әмә син ярыша аласың нәрсә белән? Тәкъвалык белән. Шулай бит? Аллаһы Тәгалә каршында чынлыкта дагын бәяләнәчәк. Сине югары дәрәҗәгә ирештерәчәк ул синең эшең, шөгылең булырга тиеш ул синең тәкъвалыгың. Ягъни аңлап, белеп шулай бит тормышыңны. Үз тормышыңны үз кулыңа алып, нәрсәләрдәндер зарланмыйча, үз тормышыңда кемнедер гаепләмичә, Аллаһы Тәгалә юлына омтылу. Әзерләнү, ягъни җәннәткә әзерләнү. Менә әйткәнемчә шушы сахабәләр дә ген җәннәт вәгъдә ителгән сахабаларыбыз да ген булды мин җәннәттә инде дип кулларын селтәп йөрмәгәннәр. Фарыз гыйбадәттә үтәлгән. Сөннәт гыйбадәттә үтәлгән, нәфилдә үтәлгән җәмәгать. Болары кирәк түгел инде, фарыз гына кирәк дип йөрмәгәннәр шулай бит. Менә шушы тәкъвалыкка синең шушы өстәмә булган, нәфил булган, шулай бит, фарыз булган, сөннәт булган гамәлләрең дә сине шушы тәкъвалыкка илтә, ягъни җәннәткә илтәчәк иншаалла. Һәм һәр вакыт иң беренче әлбәттә безгә шулай бит пәйгамбәребез алейхиссалату вассалам үрнәк. Җәннәткә ирешәм дигәндә, җәннәткә әзерләнәм дигәндә шулай бит. Һәм инде әлбәттә сахабаларыбыз, сахабаларыбыздан килгән буыннарыбыз Аллаһ юлында булганнар. Пәйгамбәребез алейхиссалату вассалам шулай бит бу бер вакыт сахабалар белән утырганда бер кешегә төртеп күрсәтә менә бу ди җәннәттә. Сахабалар аптырый ничек җәннәттә. Бер караганда безнең шикелле гыйбадәт кыла, бер караганда безнең шикелле шулай бит теге закатын да үти, э, малыннан да чыгара, нитә. Ана моның артыннан күзәтә. Нәрсә? өенә керә, өендә кунак була. Һәм теге артык эше дә юк дип әйткәндә, моннан сорагач нәрсә дип әйтә? Мин ди. Шулай бит. Һәр вакыт намаздан соң Аллаһы Тәгаләгә дога кылганда нәрсә дип әйткән? Менә кем мине ди, я Раббым? Менә шушы дөньяда, бүген анда кем мине рәнҗеткән булса, Аларны гафу ит дип Аллаһы Тәгаләдән сораган. Мин аларны гафу иттем дигән. Һәм әлбәттә, мин дә кемнәндер рәнҗеткән булсам, авыр сүз әйткән булсам ди, мине дә гафу ит. Алар да мине гафу итсен дип, һәр вакыт Раббыбызга шулай дога кылам ди. Менә шушы рәвешле, шушы догасы белән дәгән шулай бит пәйгамбәребез алейһиссалату вассалам әйтә, бу кеше җәннәттә ди, газиз дин кардәшләр. Һәм инде Шулай ук җәннәтне тасвирлаганда шулай бит Аллаһ субханаһу ва тааля нәрсә көтә? Мөселман кешесен, Раббысына бу дөньяда ышанган кешене җәннәттә нәрсә көтәдә дигәндә Аллаһ субханаһу ва тааля шулай бит Коръәндә тәсвирләп аңлатып уза безгә. Анда ди сөтле елгалар. Анда шундый тәмле исләр килә торган шундый ниләр. Хушбуйлар, ризыклар. Азык төлек. Шулай бит яшелчә, җиләк, җимеш, һәр барчасы, һәр барчасы. Сарайлар. Бу дөньяда сабырлык күрсәткән кешегә шулай бит сарайлар ди Аллаһ субханаһу ва тааля. Үзенең хаклы булып тагын Ике кардәш ыспурлашканда, талашканда шулай бит. Үзенең хаклы булып тагын әгәр дә шушы бәхәстән баш тарта икән, кардәшем, син хаклы. Яхшы шулай булсын. Аллаһы Тәгалә вәгъдә итте аңа сарайлар. Шулай бит, алтыннан сарайлар диде. Төзеп куермын җәннәттә диде, сине көтә иншалла. Ягъни син шуны белсәң. Әгәр дә син Аллаһ Тәгалә юлында булсаң, қиямәт көненә ышансаң, ди, Пәйгамбәрбез алейһиссәләтү вәссәлам һәр хәдисендә шулай бит аңлатып китә. Аллаһ Тәгаләгә ышансаң, қиямәт көненә ышансаң, ди. Аллаһ Тәгаләнең зур дәрәҗәләре сине көтә. Менә шушы рәвешле газиз дин кардәшләрем шулай бит Аллаһу субханаһу ва тааля да пәйгамбәребез дә алейһиссалату вассалам һәрвакыт мәгъфирәткә өнди, туры юлга, бер-береңә яхшы булырга өнди. Бер-береңне начарлыктан саклыйсың. Бер береңне яхшылыкка үндисең, үзең, гаилә әһелләрең, балаларыңа, туганнарыңа, гомумән, шушы дөньяда аралашканда кешеләр белән шулай бит. Яхшы үрнәк буласың. Синнән соң алар синең белән сөйләшкәннән соң бигрәк дорфа икән, мәгънәсез икән. Моның әхлагы да юк, холкы да юк дип әйтерлек булмасын, ә киресенчә, субханалла дип шулай бит. нинди күркәм кеше икән менә мөселман икән дип әйтерлек булсын менә шушы рәвештә шулай бит бу жәннәткә ирешә торган юллар һәм инде хәдисендә пигамбәребез алейхисалату вассалам әйтә ягъни жәннәт белән жәһәннәмне чагыштырганда шулай бит пигамбәребез алейхисалату вассалам нәрсә ди

бозыклыгы белән шайтан юлы белән бәйләнгән ди. Ә җәннәткә кертә торган юл Адәм баласының күңеле кабул итә тормый, итә алмый торган. Инкар итә торган яхшылыклар белән бәйләнгән ди. Җәннәткә керер өчен синнән акча сорамыйлар. Җәннәткә керер өчен Аллаһы Тәгалә синнән малың мөлкәтеңне дә санамый. Ягъни бер нәрсә дә Аллаһы Тәгаләдән сорамый, бары тик Аллаһы Тәгалә сиңа менә шушы җәннәткә ирешер өчен бөтен юлны биргән. Һәрбер җан иясе үлем белән очрашы ди Аллаһ субханаһу ва тааля әйтә. Куллу ман алейха фан. Шулай бит Рахман сүрәсендә. Һәр нәрсә ди тора бара шушы җир өстендә юкка чыгачак. Син аны беләсең. Син аны белгәч тәген нишләп шушы дөньяга бәйлисең үзеңне? Җаныңны, тәнеңне, шулай бит малыңа. мал булдырырга дип тегесен дип монсын дип арттырып әлбәттә анысы да кирәк тормыш итәргә яғни гаиләң дә булсын агачын да утыртасың йортын да саласың шулай бит әмма икесе бергә барырга тиеш теге бер якка гына син басым ясамыйсың икесен бергә уртада алып барасың

Туймаган әйберләр ди Пәйгамбәребез алейхиссалату вәссәлам Адәм баласын җәннәттә көтә ди. Мөселманнарны. Менә газиз дин кардәшләрем шулай бит. Аллаһ субханаһу ва тааля да, Пәйгамбәребез дә алейхиссалату вәссәлам гомумән ни хәтле пәйгамбәр килгән булса да, барсы дагын Адәм баласын җәннәткә кертергә тырышканнар.

Менә һәр көнне шулай бит. Үзебезгә һәр кеше үзенә бер нәтиҗә чыгарып тормышына, көненә. Нәрсәләр эшләдем? Җәннәткә ирешер өчен, шулай бит. Аллаһы Тәгаләнең ризалыгына ирешер өчен нәрсәдер эшләдем диеп, үз-үзеңә нәтиҗә ясау. Әлбәттә инде, газизин кардәшләрем, җәннәткә ирешүнең иң беренче юлы, иң күркәм юлы ул гыйбадәтебез. Шулай бит, һәр төрле яктан. Ягъни ислам динендә Аллаһы субханаһу ва тагала безләргә биш багананы урнаштырган, шушы биш багананы тоту, биш багананы эшләү, шулай бит, шәһадәт булсын, Намазың булсын, ураза булсын, хаҗ булсын, Аллаһ юлында сарыф иткән малыбыз, зәкәтебез булсын, болар һәр барсындагын иң беренче үтә күркәм җәннәткә ирешүнең юлларыннан берсе. Икенчесе ул, әлбәттә, синең шулай бит. Күркәм әхлак. Тәрбия. Пәйгамбәребез алейхиссалату вассалам үзенең хәдисләрендә җиткерде. Әгәр дә ди күркәм әхлагы булса да, мин ди Аллаһы Тәгаләдән аңа иң югары шулай бит җәннәт баскычларын теләрмен ди ул кеше өчен. Пәйгамбәребез алейхиссалату вассалам үзенең хәдисләрендә җиткерә. Һәм әлбәттә инде кешеләргә файда китерү. Тагы бер юлы. Шулай бит җәннәткә ирешүнең Аллаһ Тәгалә каршында. Кешеләргә зыян китерүдән саклану, газиз дин кардәшләрем. Бер дә инде файда итә алмасаң, зыян салма шулай бит. Бу да менә җәннәткәргә илтә торган юл. Пәйгамбәребез алейхиссалату вассалам безләргә әйтте. хәдисендә шулай бит юлдан барганда юлда башка кешеләргә хәрәкәт итә торган әйберне дә генә алып атсаң ботак булсын таш булсын нәрсә булсын шулай бит бу синең өчен инде башкаларга китергән файдаң синең өчен изгелек шушы рәвешле ягъни ягъни гыйбадәт тәрбияң башкаларга файда китерү иң хәерлегез пәйгамбәребез алейхисалату вассалам әйтә башкаларга файда китергәнегез ди яғни үзең турында гына кайгыртмыйсың күп кеше бит инде хәзер үзе турында кайгыра зур зур коймалар ике өч катлы йортлар машиналар ишек бикле өйдә замок биш кат йозак беркая чыкмый, беркая керми, башкаларны күрми, ишетми, минем йортым әнә кырыйда дип. Алай түгел икән. Пәйгамбәрбез алейхиссалату вассалам әйтә, шулай без җәннәткә кертүнең юлы килерсенчә син капланмыйсың, ә башкаларга файда китерәсең. Әлбәттә, инде шулай ук җәннәткә китүче юлларның берсе ул

Сине җәннәткә кертүчеләрнең бер юлы булыр. Һәм инде шулай ук тагы бер юлларыннан берсе ул нәрсә? Гыйлем алу. Таләб аль-илм. Гыйлемсез кеше белән гыйлемле кешене чагыштырып булмый, динебездә дә әйтә. Гыйлем алу, Аллаһы Тәгаләнең юлларын өйрәнү, Аллаһы Тәгаләнең разыйлыгына ирешә торган юлларны өйрәнү шулай бит. Һәм менә болар барсы да безләрне иншалла җәннәткә кертә торган юллар, газиз дин кардәшләрем. Аллаһ субханаһу ва тәгалә безләрдән разы булсын. гыйбадәтләребезне, изге эшләребезне шулай бит кабуллардан әйләсә иде. Һәрвакыт инде догада булыйк, һәрвакыт бер-беребезне яхшылыкка өндик. Гомумән, менә көн саен берәр очрашу булсын, берәр каядыр нәрсә булсын, шулай бит. Ничек без әзерләнеп барабыз икән? Яхшы сүз калдырыр өчен шушы рәвешле без дә генә һәрвакыт аллаһы тәғәлә юлында әзер булып без шушы рәвешле һәрвакыт аллаһ тәғәлә юлында гыйлемебез белән дә тәрбиябез белән дә шулай бит гыйбадәтебез белән дә иң югарыда булыйк аллаһы тәғәләнең жәннәтеннән беркайчан да өмет өзелергә тиеш түгел пәйғамбәребез алейхисалату вассалам шулай бит хәдисләрендә безләргә искәртте һәм әлбәттә инде җәннәткә ирешергә дип омтылыйк. Аллаһ Тәгалә кабуллардан әйләсен, җомга көнебез мөбарәк булсын. Эшләребез хәерле булсын, тормышларыбыз матур булсын, ризыкларыбыз хәләл булса, иде газиз дин кардәшләрем. Үзебез дән, гаиләбездән, балаларыбыздан Аллаһ Тәгалә разы булсын, чөнки иң мөһиме шулай бит Аллаһ Тәгаләнең ризалыгына ирешү.

Һәр барчаларыбыздан да разы булып, шушы я Раббым яңа елларыбызны мөбарәк кылып, я Раббым гамәли гыйбадәтләребезне, изге эшләребезне, я Раббым синең юлыңда сарыф иткән малларыбызны кабуллардан әйләп, әҗер савапларына ике дөньяда безләрне ирештер. Бу дөньяда да, я Раббым, сөекле тәкъвалы бәндәләреңнән кылып, кыямәт көнендә дә синең, я Раббым, күләгәң астында булып, пәйгамбәребез Мөхәммәд Мостафа саллаллаһу алейһи вә сәлләмнең өммәтеннән булып бергә җәннәтләргә керергә дә үзеңне насыйп бәниясәр әйлә. Я Раббым, күтәргән кулларыбызны бушкама, күңелебездә укыганнарыбызны, әмин дигәннәребезне, белгәннәребезне кабуллардан әйләсәң иде. Синең хозурыңда булган дога мөхтаҗ булган мәрхүм мәрхүмәләребезнең дә рухларын шат кыл. Мәрхүм газиз әти, әниләребезнең, әби, бабаларыбызның, кыз, хар, кыз һәм ир туганнарыбызның, һәр барча мөмин мөселман кабер әһелләребезнең дә рухларын шат әйләп, урыннарын оҗмахта кылып, гамәл китапларын уң кулларына тапшырып, үзеңнең хозурыңа Чиста күңел, кальбе сәлим белән кабуллардан кыл, Синең хозурыңда булган мәрхүм, мәрхүмәләребез, бу дөньядан калган безләрдән, гаиләләреннән, я Раббым, риза, бәхил, тыныч булып ятларын да Үзең мөмкин кылсаң иде. Күтәргән кулларыбызны буш кылма. Илләребезгә, көннәребезгә тынычлыклар насыйп итеп, сугышлардан, сугыш афәтләреннән, Кайгы, хәсрәт, борчулардан да үзең безләрне сакласаң иде, я Раббым. Ризыкларыбызны хәләл кыл, тапкан малларыбызга бәрәкәт бир. Синең юлыңда булып, синең кушканнан үтәп, тыйганнарыннан тылып яшәргә дә озын, бәхетле, сәламәт, иманлы гомерләр белә безләрне бүләклә. Эшләребездә, я Раббым, хәерле тормышлар, я Раббым, хәерле дәрәҗәләргә ирештереп, шушы дөньяда яшәгәндә дә куйган максатларыбызга, теләк, ният, моратларыбызга да безләрне ирештер. Төрле чир, авыру, бозыклардан үзең сакла, хәвеф-хәтәрләрдән, Бәла, каза, фаҗига, мәшәкатьләрдән дә үзең безләрне имин кыл, я Раббым. Синең юлыңда булып яшәп, шушы дөньяда яшәгәндә дә гөн, я Раббым, кәлимәләребезне Лә иләһә иллялла Мухаммад Расулуллаһ диеп яшәп, синең хозурыңа күчкәндә дә шушы матур кәлимәләребезне әйтеп, Фирдәүс җәннәтләре белән дә безләрне куандыр. Рәхмәтең зур, кодрәтең киң.